Hemmäňize salam futbol muşdaklary. Biz sizi ýene bir gezek täzelikler bilen tanyşdyran kanalymyzda hoş gördük. Bu gün hem biz size bu ýakynda bolup geçen ähli täzelikler bilen tanyşdyr. Ronald Koeman Barselonanyň Türgenleşik metodlaryny belli etdi. Barselona köpden bäri beýle agyrtyryny rowaçly režim görmändi. Kuman Barselona näge zadaçalar goýýar we düzgüni bozanlara nägili jezalar berýär? We beýleki täzelikler, ýagny transfer täzelikleri bilen tanyş bolaýyn diýen bolsaňyz, wideomyzy soňuna çenli görüň. We wideomyza başlamadan öň, Kanalymyza agza bolup laýk basmagy unutmaň. Onda näme başlaýasmy dost. Bresşäň ýarym goragçysy Sandro Tonalli Milanyň düzümine goşuldy. Milan ony satyn alma opsiýasy bilen öz düzümine goşdy. Transfer bahasy ýigrimi million bolan Tonalli ilkinji ýylyna on million ýewro bilen kärendesini oýnar we öňümizdäki ýyl hem on million ýewro töläp Milan ony satyn alar. Ýaş Pirlo lakamly Sandro Tonalli Milan bilen bäş ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol Milanda Milanyň öňki legendasy Gatuzonyň nomerini öz arkasyna alar. Futbolistiň ýyllyk aljak puly barada Rozeneri kluby maglumat bermedi. Biz Tonaliä Milanda üstünlik arzuw edýäris, çünki Pirlo ýaly pas we dribling ussadyny görmegi her kim isleýär. Üstünlik Sandro! Iwan Perišiç Intere dolanyp geldi. Bawariýa bilen Çempionlar ligasyny, Bundesligany we Germaniýanyň kubogyny alan horwatiýaly oýunçy Intere dolandy. Aýtmaklaryna görä, Konte oňa täze rolda we täze pozisiýada ýer bermekçi. Biz horwatiýaly ýyldyza üstünlik arzuw edýäris. PDJ öz dünüm arassalamana başlady. Olar ilki bilen derezebandan başladylar. Real Madridde kärendesine oýnaýan Areolany Angliýanyň täze tüjjar baý toparlaryndan bolmak isleýän Fulheme arenda berdiler. Areola ol ýerde iki ýyl galar. Bawariýa we Alaba özara şertnamada ylalaşyga gelip bilenoklar. Bu barada Bild bize habar berýär. Dawid Alaba özüniň Mýunhenden gitmek isleýändigini dile getirse-de, Baýern ony Hansi Flikiň haýyşty boýunça alyp galmak isleýär. A degişme görnüşinde aýtýandyr. Bilemizok. Emma men onuň Baýernde galmagyny isleýän. Çünki ol Flikiň taktikasynyň altyn bolçagaşy. Ýene-de biz oňa üstünlik arzuw edýäris. Teklip Baýernden Alaba. Saýlamak senden. Indiki täzeligimiz Mourinýodan. Special One ýene-de özüne gelişäýjek bir şekilde Messi barada käbir zatlary aýtdy. Mourinýo, Lionel Messi finansawy fair-play sylamaýan kluba geçer, çünki oň bahasynyň razmeri biziň balagymyzy aşar we ol balag Tottenhemde ýok, diýip özüniň düýnki interwýusynda Joe portala gürrüňdeş beripdi. Elbetde Mourinýodan beýle bir interwýuň gelmesi hiç birimizi haýran galdyrmaýan bolsa gerek. Biz emma täzeligimize dowam edýäris. PSŽ-niň indiki satmak isleýän oýunçysy Ýulian Draksler. Nemes ýarymgoragçy özüniň gitmek isleýändigini aýdypdy we bu ýagdaý olaryň Germaniýada Lýowyň Drakslere milli ýygyndyda oýnajak bolsaň, başga topara git we özüňi täzeden dünýä görkez şeklinde sözlerinden soň çykypdy. Draksler özüni Angliýada barlap görmek isleýär. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar? Kommentariýalarda ýazmagy unutmaň. Azajyk arakesme bereliň dostlar. Luis Nazario de Lima haýsy futbolistiň doly adydyr? A. Ronaldo Fenomen B. Rivaldo C. Kaka Jogaplaryňyzy kommentariýa bölümimizde ýazmagy unutmaň dostlar. Täzeliklerimiz dowam edýär. Daýo Upamekano ýene bir ýyl biz bilen diýip, Leipsigiň treneri Nagelsmana aýdyp geçdi. Ýene-de Nagelsman, Ol biziň bilen bir ýyl bärde, emma öňümizdäki ýyl näme boljagyny bilemok. Çünki Upamekano her ýyl özüni ýetişdirýär we has hem güýçlenýär diýdi. Dogry aýdýaňyz Nagelsman. Ýöne ol diňe Leipsigde şeýle. Milli ýygyndyda nähili ýalňyşlyklar goýbereni siz görmänsiňiz. Esasan hem Horwatiýa oýnunda. Lep size üstünlik arzuw edýäris. Indi bolsa habarsyz galmaň diýip täzeliklerimiz tiz tiz geçýär. Kai Havertz Çelside ýigrimi dokuzlyk nomerde oýnar. Açraf Hakimi meniň Intere geçmemiň sebäbi Kanteniň taktikasy maňa gabat gelýär sözleri boldy. Grizman özüniň Barselonada galýandygyny aýtdy we ol Grizman gitjekmiş myş-myşlaryny ýalanlady. Ewerton Napoliň gününe goýanok. Ilki olar Alany, indi bolsa Lozanany öz düzümine goşmak isleýär. Walensiýanyň ýarymgoragçysy Kondogbia bilen PSJ gyzyklanýar. Swansiniň legendasy Miçu, Men Halandyň kumyrimi. Bu sözleri eşitmek meniň üçin uly bagt. Sebäbi Haland geljekki on ýylyň iň gowy oýunçylaryndan biri. Wulwerhempton Portudan Wiktor Ferreýrany kärendesine aldy. Bu olaryň dokuzynjy portugaliýaly oýunçysy. Geliň indi bolsa, wideomyzyň başynda aýdyşymyz ýaly, Ronald Kumanyň Barselona taktiki metodlary barada biraz gürrüň edeliň. Ronald Kuman Barselonanyň türgenleşiklerini kardinalny üýtgetdi we disiplinany ýokary derejä çekdi. Bu barada Ispaniýanyň Marca gazetiniň habarçylary şeýle diýdi, Birnäçe ýyl bäri Barça beýle agyr türgenleşikleri geçirmeýärdi. Häzirki tälimçiniň edýän zatlary türgenleşigiň wagtyny uzaltmagy we her minutda intensiwni hereket etmeleri, öňki pas oýnunyň ýerine has köp fizika üns bermeleri köpüň ünsüni çekdi. Hökman suratda sekiz otuzda gelinmeli we sagat dokuz otuzda türgenleşik başlamaly. Kim düzgüni bozsa, pul we düzümden aýrylma jerimesini goýdy. Ýene-de özüniň trenerski ştabynda iň maksimum derejede hormat goýmalaryny isledi. We olar şol wagtyň özünde hem Messiniň bir herekediň ýaramanlygy üçin oňa duýduryş berdiler. We bu Messiniň Kumana sen seržant lakamyny goýmagy bilen başlady. Beýle uzak dowam edermkä, göreliň. Kuman çyndan hem toparda woýenni disiplinany ýola goýýar. Entek doly belli däl näçe wagt çydarka muňa barçaň ýyldyzlary. Şeýle-de bolsa biz Serjant Kumana we barçaň oýunçylaryna gullugynda üstünlik arzuw edýäris. Biz barçanyň täze oýnuna sabyrsyzlyk bilen garaşýas. Howa dostlar. Ine ýene bir wideomyzyň soňuna geldik. Wideomyzy halan bolsaňyz, kanalymyza agza bolup, laýk basmagy unutmaň. We beýle wideolardan ilki bilen siz habarly bolmagyňyz üçin jaňjagyzy açyň. Biziň kommentariýa bölümimizde islegleriňizi, pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň, özüňize goja serediň!